Erokamano janeno mar LTN ka koro kiriwri kodwa sani endi anyisi ni machiegni ahinya e chenro ni endi mar nonro mar oboke. Kaka pile antiere kod oboke ariyo ma bro miyi gigo mantiere e iye mana matin kende time mondo mi bende iyud thuolo iwuog idhi nyiewo mari nyinga en niko kelo kendo ineno sani endi tv mari mihero ahinya ma lulu television network achako kod oboke ma the daily nation oboke ma the daily nation wach mantiere kaendi maduong' en ni koro sani uhuru warns raila on old style politics en ni koro sani endi jatend piny owacho uhuru kenyatta nogolo siem mager ahinya ne migosi raila amolo odinga ni mondo owere kod siasa goeko ma bende sani endi koro osebedo konyoch cha siasa machon ma koro okony e kinde gi eki. President asks opposition to petition parliament to remove IBC commissioners rather than raiding offices and taking and talking to the streets in, and taken to the streets for marches magi eki gik ma wacho ni onge tiende ma mondo mi ji odhi ni ng'anyo e wang'a piny kamoro amora onego bed ni sani koro eh, duond od buche makwedo mondo oriwre mondo mi giter kwayo margi e bunge mondo mi jo bunge one kaka bro chako wach machielo mantie kaendi en ni state takes over Lucy Kibaki's funeral plans sani koro no chenrogo eko mag ik mar mama Lucy Kibaki okaw kod piny owacho ma koro bro deal kode achiel kachiel ae bende aneno ka koro law to shield MPs from courts past en ni koro odiochieng' manyoro jogo eko ma gin jood bura nye okadho chik ma koro sani endi biro miyo gin kaka jood bura kata MCS ok nyal tergi e doho e weche moro amora. MPs and MCS will soon enjoy immunity against court action if Senate approves a bill passed by the National Assembly yesterday and President Uhuru Kenyatta signs it into law. koro gin ka gin gi wach gima ma giwacho to koro kata itergi e doho to koro onge gima biro timre mano endo koro kia ni koro en chik aina mane to kata kamano endo ne ok kadhe nyoro kendo nye onge ywaruok jogo te ma gin jogo mobalo to gi jogo eko mantiere piny owacho nyoyiere ma giyudo kwan mag jogo eko ma idwaro mar mondo mi okadho wachno galaxy of global stars troop in to ban ivory maendi en ni koro jogo eko mantie kod huma malich ahinya donjo ei kenya kaendi achiel kachiel ka koro chieng' ngeso tibiro wang' tung liye moseyudi ma osanyone bed ni koro uh, konyo e wechego eko mag kedo kod weche mag uh, jodwar manego lie maendi en wach mantiere e oboke niendi ite mar adek ibiro oboke ni mar ang'wen pod en omno wach mar jobunge kaka kaka jobunge ne okadho uh, bill kata ne gikadho chik noendo ma bende biro miyo koro gin ok nyal thaggi mago te gin weche manitiere Uhuru's 4.2 billion gifts for Nyamira en ni kosa ni ndi Uhuru Kenyatta ma en jatend piny owacho nye nitiere gwenge mag Nyamira Ka bende nye ogol e singo mar bi- bilion ang'wen nukta ariyo. The country's top leadership yesterday descended on Nyamira County with a basket full of goodies worth 4.2 billion. Magi te gin gigo makonyo wach ni gibro neno kaka bo timre achiel kachiel koro nye gintiere kanyakla kod William Ruto ma en jalup mare e gwenge mag Nyamira County. Magi weche mantiere kanyo ka ng'iyo any testimony against Tunoi keeps mutating, lawyer tells tribunal. en ni sani endi weche kande mag eh, temo ng'iyo kata nonro mitimo ne chief eh, mitimo ne justice philip tunoi sani koro chal mana ni dhi mana nyime ka gilokre kinde ka kinde mane kaka okil kama loka mare wacho kuom sani ite mar aboro kod ochiko en wach mama lucy kibaki en mapod ogo tiap kanyo endo malich ahinya ka ang'iyo ito bokeni mar apar en ni kosa ni endi migawo mar obila onyo kalapapla kuom omenda madirom milion mia auchiel kod praboro kod adek ka en kalapapla no endo ma ibro ti godo kuom weche go kuma jogo manyalo kelo ng'anyo go eko mag maundu magi te ibro bed ni ibro ti go kodgi en gi tipo mare kaendi kendo nyo kele achiel kachiel koa e piny mar Italy mago eko e kaka piny nitiere sani endi e piny Kenya kae ka wadhi mapiyo piyo wang'eyo ni to oboke ni ang'o mantiere e ite mar apar gariyo en ni chiefs are here to stay interior PS tells opposition owacho ni sani endi chife manie kor gweng'

the constitution kata kamano endo magi te gin siasa makoro igo ka gi kacha wabiro ng'iyo kaka jogo eko magin jo od bura kata jo duond od buche makwedo biro wacho e wi wachno aneno ka nitiere kaendi okela kata katun makoro ket kaendi ma salva kir kod machar kakoro gimosre to remo reme mothichore e lwetgi mosgi no gimosre to reme makoro thichore e lwetgi nikech jogi osegore en lweny mosego malich ahinya ma ji osethoe to koro gin koro nyegi riwore kaka ng'ato kod jalupne en wach malich ahinya e weche mag siasa kabiro e wechegi eki mag counties wach mani kaendi e counties manyalo ng'iyo ane counties uh, maluo nyanza madang'i kaendi achiel kachiel en mane luo nyanza counties nitie ma migori migori ka wach mawachre migori en ni party plans to hold more demonstrations odm will hold another round of demos on tuesday to press for the disbandment of electoral commission odm county chief philip Mac Philip Makabongo said ma endi koro e gwenge mag Migori sani koro duond od bura mar ODM oramo ni pod gibodho nyime kod mm, balo kendo kod bende eh, ng'anyo malich ahinya kod eh, mano endo duol mokedo kod ma- duol mochung' ne weche mag yiero kod kiepe e piny Kenya kaendi mano endo IEBC mane wach mantiere kanyo kaluwore kod gigo eko ma Migori ma koro gin ah, mna wechego eko mag lendo kang'iyo kaendi en ni e piny e weche mae pinje maoko wach mantie kae ni back to the future as south sudan old rivals end war ting'e ni en, en, en lweny ma orumo to dhano sigre asi- eh, dhano himre en lweny ma ma ubet bet ma ng'ato ok nigi kwe gi wadgi uhimru ahima gi wang'u mane wach mantiere kanyo magang' nokelni weche manyien Be Hillary Clinton because sani chiegni yudo otikono endo ma Democrats mano madhi laro kom mar ker e piny mar America sama bende koro en gi Trump pod gintiere nyime ka gin duond od buchego eko mag republicans kod democrats Ah, magi mag ohala kaka pile sharon ong'aw biro bedie kaendi mar mondo mi olos kodwa weche gi kachiel kachiel e misawa mar weche manyien magi waneno ka nitiere kaendi nitiere pach- nitiere kaendi wechego eko ma inyalo luong ni magi eki gin agaja agaja malich ahinya mantie kaendi mopogore opogore nitie sudoku nitiere code word nitie complex crosswords magi te nitiere kaendi kanyakla koda ka sulwe mari Ka ang'iyo magieki, chenro mag wang' jowi be nitie ka ite ma prabich, nyalo ng'eyo ni to koro en ang'o ma biro timre. Sani koro en odiechieng' noendo ma ji paro godo bedo ni kuonde mag tich nitiere kod arita kwe maber. Inyalo ng'iyo mano bende ka ng'iyo nyaka koro weche mag tuke wach mani kaendi en ni koro klab ma FC Leopards nyolo nyolo kod Western Stima bape ariyo kuom achiel mano endo e tugo ma sani endi koro ne dhi nyime. Naye wacho Fredrick Shimolo scored late in the match to hand Western Stima a deserved win over FC Leopards in a midweek Kenya Premier League match at Moi Stadium, Kisumu yesterday. Manende wach mantiere kanyo tae bende City bullish despite draw manende weche mantie to kawuono wang'e ni Gor biro gocho kod Bandari mago eko e gwenge goeko mag uh, uh, Bandari Gor biro tugo e club e gi- e gwenge mag Mbaraki mano kar saa ochiko tugono biro chakre achiel kachiel Tusker gi Mathare biro yware ka koro gin e jogo mantie sani malo ka Kenyatta Stadium mantie Machakos. Ushuru bende biro bedo kod Rangers Nyayo Stadium. Magi kigin Sport Pesa Premier League. Magi te wabiro kelo ni duoko mag achiel kachiel e wechewa mag tuke. Kakawo oboke mar The Standard wach mantiere kaendi maduong' ahinya minyalo ng'iyo en ni Uhuru warns Raila en ko sani endi jatend piny owacho Uhuru Kenyatta sani koro osiem ahinya jatend kod Migosi Raila Amolo Odinga mar mondo mi oaye weche mogo eko mag luongo ji mondo odhi omonj apisego eko mag IEBC. Kata kamano endo, Kibaki is still in London, Lucy may be buried in Othaya. En sani jatend piny owacho machon mano endo ma be jaode koro nindo, mano endo Stanley Emilio Mwai Kibaki pod nitiere boma ma London kama bende jaode nong'iele orengo pok obiro. Kata kamano endo, inyalo ik Lucy Kibaki e gwenge mag Othaya. Mane wach mantiere McDonald Mariga McDonald Mariga en jatugo mar Harambee Stars ma ong'ere ahinya ma sani koro nye okum kuom tuke abich ni ne omoso janon tugo kata referee ma lwete nochwer remo. Gimomiyo lwete nochwer remo ok ong'ere. So ma ne en tang'o ma ne Mariga otimo mar mondo iwinj to maendi en wach machal nade ni. Mago eko gin weche mantiere kaendi te. It oboke niendi mar adek wach mantie kaendi en MPs approve bill to shield themselves from prosecution Maendi nwasewacho kaka ne gitimo nyoro, mano endo nitiere. Stop dividing Kenyans through protests. Uhuru tells, Uhuru Ruto tells Raila en wach mapod ywaruok mana mar siasa mar jogo eko ma gin jotelo ma ka gi kacha. Ah, Jatend migawo mar weche mag teko mag sitima mano endo en eh, jatend migawo miluongo ni ah, Charles Keter owacho maber ahinya ni koro sani piny Kenya biro gero fururu mare en owuon owuon mar komo ma koro ok gibitudre kod, kod piny moro amora. ma ogolo obila onyiewo ndege mano waseneno kaka wach nitie kata mana a nation wach matindo nitiere ka endi en ni speaker saves gender bill and sets new vote en ni odiochieng' manyoro justin muturi ma en speaker mar eh, od bura nye okonyo bill weche mag gender kata mago eko ma bende bodwaro ma mondo mi mine mang'eny oyud thuolo mar bende e od bura Uh, Tunoi Akiusa shows how alleged 200 million bribe changed hands. And of course, Aniendi jago ma iluongo ni go Geoffrey Kiplagat mane owacho ni ne jang'ado bura Philip Tunoi ne omiyo asoya mar milion mia ariyo koro nyoro nye nyiso kaka omenda ne ochiw e kar petrol moro e boma ma Nairobi kae magi te nyalo ng'iyo ite mar aboro ite mar ochiko kaendi wach mantiere en state gives Mumias Sugar 1.1 billion more Mumias Sugar Company has received 1.1 billion as advance payment for the second bailout from the government. eh, ni maendi gin okangego eko mag reso kambi mar Mumias koro ne ochako mede bilion achiel nukta achiel kod piny owacho. Magi gin okange mag reso kambino mondo kik lwar. Media owners complain of hostile environment en ni koro sani endi jogo eko ma gin weg ute mag fwambo oywak ahinya ni nitiere lwasi mok ni kare mar tichno endo mar fwambo kaluwore gi gigo eko ma giwacho ni sani endi kinde ka kinde piny owacho osebedo mana kaka kelo chike mamiyo tich mar fwambo bedo matek ahinya. The Media Owners Association is concerned by recent attempts by the government to curtail media freedom. Mano endo en wach mano wach kanyo endo kod jatelo kata jakom mar Media Owners Association Migosi Hangington Gaya magi te nyalo somo e ite mar ochiko. First Lady Lucy Kibaki magi te nitiere kaendi celebrating Mama Lucy Kibaki 1934 to 19 1934 to 2016 mano endo e kinde mane onyuol nyaka kinde makoro odakie ne en dayo ne en mama ne en jaod eh, kibaki en weche mang'eny ahinya kuom mama ni endi makoro ne osewewa pod en mana lucy kibaki wacho ni nitiere ka lucy kibaki nyaka ite mar apar gadek ae wabiro koro e pach josomo kod jondiko mano endo e wach manitiere aneno ka nitiere ng'ama ondiko kiluongo ni penina muridhi wacho ni how raila can change the luo narrative somane mano endo e ite mar apar gabich en pach josomo kod jondiko en ena pach dhano koro mano nyalo somo mar wuon to koro ere kaka Raila nyalo loko eh, mageki weche mag joluo kang'e no oparo nang'o kang'iyo counties ite mar apar gabiriyo counties mantiere kaendi ang'eyane ka nitiere counties ma luwo nyanza counties ma luwo nyanza wach mantiere kanyo endo matang'a medi dakane magi mna lendo nitiere oboke malang kaendi mar home and away kapo ni idwa mondo inyiew ot Aneno ka nitiere saniendi weche mae kaunti ma Siaya. MCA demands creation of youth database. Maendi en nitie MCA ma kosa dwaro mar mondo mi oketi oket records kata oket eh, magi eki gund eh, gul eh, mondo mondo los gu- gu- ka- kaka inyalo mi jogi kuma rowere obed kod nyinge gi gi chal margi kamoro amora. A nominated MCA wants database of all youth in the county made available. Walter Okello said the database would make it easy to reach out to all unemployed youth. Mano endo e kaka wach nitiere kanyo ka biro wach mantie kae kuom jogo eko ma paro chon nitiere jatend migawo machon former transport assistant minister lugonzo dies of diabetes maendi en jago mane otiyo e sirikal noendo mar jomo kenyatta otiyo e sirikal noendo mar moi ing'eni iluonge ni seth lugonzo mano endo en bwana mane tiyo e sirikandego. Kadhi e gweng' ma Kisumu, gweng' ma Kisumu wach mantiere ka endi e kaunti ma Kisumu manyalo medo ni kanyo endo janeno mar LTN en ni sani endi nitiere jaduong' moro ma jahigni piero abiriyo ma bende sani koro notere e doho kod ketho mar bambo nyathi ma jahigni ariyo. Piny odhi agwata. A Kisumu court has ordered a 70-year-old suspect charged with defiling a two-year-old minor be taken for psychiatric examination. en samoro wiye sa nyaka bed ni otambi wiye olengre koro ibo tere kama inyalo notimne nonro maber ka wiye ber to ibo ng'adne bura mager ahinya ka wiye rach to dipo ka bende dowo neno gima bro timone kang'iyo kendo kaendi e Homa Bay Homa Bay kaendi en ni youth won MCS for skipping poll protest en ni koro maendi e gwenge mag Homa Bay kuya cha koro, koro rowere mag ODM ogolo siem mager ahinya ne MCS goeko manyicha ne ok odhi e ng'anyo mopangi mar dhi e apise goeko mag IBC Local ODM youths have threatened to coerce MCAs to participate in mass protest against election agency. Manendo teri hapa ni hapa ni juma mabiro tich ariyo e kaka ne jokodo pange Uh, weche mag ohala mag jo Chase Bank koro nyalo mor kendo bang' ka koro nochako yaw Chase Bank kendo koro ginyalo dhi nyime kod yoregi mag keno kendo kod kungo e Chase Bank mane kaka chal nitiere kanyo endo South Sudan peace process extremely fragile mano UN owacho ma en riwruok ma piny mangima United Nations owacho ni kwe ma sani nitiere e gwenge mag uh, Sudan ma milambo en kwe mana ma ok ber ahinya oyomyom okenkeng mano e wach mantiere bro mi mago yo kachiel kachiel e wechewa manyien kabiro e weche mag tuke kaendi en mana sani koro ni wach mantie ka en mana mago eko mag Champions League Paro kaka nyoro nya Atletico Madrid ogo Bayern Munich bao achiel kuom nono en wach matek ahinya. Bende aneno ka koro sani Kenya Pipeline kod Prisons magi timbe mag volleyball mag Kenya timo maber ahinya e tukego eko mag uh, Women African Championships sani endi madhi nyime e gwenge mag Tunisia. Kod mago janeno mar LTN abro chopo e giko ma chenro ni endi ma nonro mar oboke e okinyi ma kawuono Ka en geno mara ni kamoro amora ma intie bomedo bedo kodwa e chenro mamoko ma wantiere godo e LTN kaendi. Nyinga en Nick Okello, bed kod odiochieng'no endo manyangafu.